Hei um Dësch de Laurent Biltgen, Schoulmeeschter vun Esch, an de Claude Simon, Educateur gradué hei an der Stad, an ech selwer, dee jo awer och länger Zäit, souguer iwwert déi Zäit, wou ech hätt missten, Proff am Lycée war. Wéi mer ugefaangen hunn. mat eisem Aarbechtsgrupp, dee mer zesummegestallt hunn, iwwert der Regierung hir Schoulreformen ze schaffen, si mer ganz schnell zur Konklusioun komm, Mir wëllen net eng detailléiert Positioun beispillsweis iwwert d'Lystesreform oder iwwert d'Reform vum Fondamental sondern mer wëllen eng Reflexioun iwwert eise gesamte Schoulsystem hunn, dofir och am Kader vun eisem Aarbechtsgrupp e Workshop organiséiert, en Dag laang zu Iechternach, wou mer ënnert eis a mat Spezialisten, Pädagogen, Soziologen, iwwert dat, wat bis dohinner vun eisem Aarbechtsgrupp ausgeschafft gi war, diskutéiert hunn an do och eng Rei vun Ureegungen, déi an där Diskussioun komm sinn, déi nach opgeholl hunn. Deen Text, deen Der also elo virun Iech leien hutt, also de gesamten Text plus e Résumé, wou mer déi wichtegst Punkten nach eng Kéier zesummegefaasst hunn, Déi soll net verstane ginn als eng Opzielung vu fäerdege Rezepter oder vu fäerdegen Äntwerten op sämtlech Froen, déi sech am Beräich vun der Schoul stellen, sondern e soll verstane ginn als eng Ureegung fir en Debat iwwert eis Schoul an iwwert eis Gesellschaft, well dat ass net ze trennen, en Debat, deen erausgeet Iwwert d'Kontroversen tëschent de Gewerkschaften op där enger Säit, also den Enseignantsgewerkschaften op där enger Säit an dem Ministère op där aner Säit. Zënter de siwwenzeger Jore gouf et deen Debat praktesch net méi iwwert d'Schoul hei zu Lëtzebuerg. An elo si mer mat Reforme konfrontéiert vun der Regierung aus, deenen hir Finalitéiten an hir Logik alles anescht ewéi kloer ass, fir sech emol virsiichteg auszedrécken. Mir wësse jo net eréischt duerch d'PISA-Etüden, mee och schonn zum Beispill duerch Etüden a Recherchen aus de siechzeger a siwwenzeger Joren, Beispill déi Maghrib-Etüd, déi elo viru kuerzem nach eng Kéier nei opgerullt ginn ass, dass eis Schoul dat verfeelt, wat awer eigentlech eng vun hire wichtegsten Zilsetzunge misst sinn, nämlech sozial Gerechtegkeet an der Bildungsfro. Mir wëssen, dass amplaz déi soziokulturell Ongläichheeten ofgebaut ginn, eis Schoul se schéngt net nëmmen ze reproduzéieren, sondern se nach ze verschäerfen. Also vu Chancëgläichheet, dat schéint Wuert, wat ëmmer erëm gebraucht gëtt, wat awer och ideologesch belaascht ass, mee do wëll ech net drop agoen, vu Chancëgläichheet ka kaum rieds goen. An dat kann een net einfach hei zu Lëtzebuerg doduerch ewechdiskutéieren, datt een op déi héich Zuel vu friemsproochege Kanner hiweist, déi d'Ursaach wäre vun där Ongerechtegkeet. Éischtens si jo net nëmmen Immigrantekanner betraff. An zweetens ass de Problem vun den Immigrantekanner net nëmmen dee vun der Sprooch, sondern haaptsächlech dee vun de sozialen Ausgangspositiounen. Dofir hu mer och, wéi deen Débat an de siwwenzeger Joren hei zu Lëtzebuerg gefouert ginn ass, hu mer deeselwechten Gerechtegkeetsdefizit festgestallt, wéi mer nach guer net esou vill Immigrantekanner hei zu Lëtzebuerg haten, deeselwechte Gerechtegkeetsdefizit par rapport dann deemools haaptsächlech zu authenteschen Lëtzebuerger Kanner aus Aarbechterfamillen beispillsweis. An dee Gerechtegkeetsdefizit ofzebauen, dat misst also d'Haaptzil vun all Schoulreform sinn. Dat ass jo net nëmmen eng sozial Fro, et ass och eng ekonomesch Fro, ob een déi potentiell Ressourcë vun all Kand, vun all Mënsch wierklech fërdert an notzt. Et ass eng demokratesch Fro. Well et ass och d'Fro, wéi wäit datt d'Leit gläichberechtigt duerch hir Bildungsparticipatioun dann och un der öffentlecher Participatioun kënnen deelhuelen. Et ass eng kulturell Fro, well d'Entwécklung vun enger Gesellschaft jo och wesentlech dovun ofhänkt, wéi gläichberechtigt all Mënsch sech um öffentleche kulturelle Liewe kann bedeelegen. Lo ass et fir eis natierlech evident, dass d'Schoul net alles kann. Emol éischtens hëlt d'Schoul d'Kanner of zu engem Zäitpunkt, wou schonns entscheedend Weiche fir hir Entwécklung gestallt gi sinn. Natierlech hunn also d'Elteren eng Responsabilitéit. Natierlech muss een och den Elteren Hëllefen ubidden Ob déi komplizéiert nei Bilanen an der Grondschoul do hëllefräich sinn, dat däerf ee bezweifelen. Mee d'Problematik ass ze vill komplex, fir datt ee géif schëllege Gruppe sichen, sief et bei den Eltere sief et bei den Enseignanten. Hei spillen déi sozial Verhältnisser, gesellschaftlech Strukturen, an deene mer liewen, eng wesentlech Roll. An doriwwer gëtt ze wéineg diskutéiert. Aarbechtslosegkeet, Prekaritéit, Wunnverhältnisser, all dat huet e positiven oder e negativen Afloss op d'Kanner. Dat kulturellt Ëmfeld, den Drock vum Konsum, deen zu eisem Wirtschaftssystem gehéiert, deen och bei de Kanner bis zu Addiktiounsphänomener féiert, brauch ech mengen ech net ze erklären, also Suchtphänomener, an dat bezitt sech net nëmmen op déi sougenannte klassesch Drogen, sondern och op aner Saachen. A wéi gesot, iwwert dee Kontext gëtt net genuch geschwat a virun allem och net an déi richteg Richtung gehandelt. Am Géigendeel, menge mer, mat där méi oder manner explizitter Orientéierung, och an den offiziellen Texter vum Ministère respektiv vun der Regierung, mat där Orientéierung op déi sougenannten Employabilitéit, op déi d'Kanner misste getrimmt ginn. féiert net dozou, deen Debat do wierklech op eng seriö Aart a Weis ze féieren an riskéiert, d'Selektioun nach ze verschäerfen an och de Bildungsspektrum bei de Kanner selwer anzegrenzen op Saachen, déi eben herno zu hirer Employabilitéit géifen dingen. Wa mer déi sozial Inegalitéiten ofbauen, da musse mer allerdéngs brieche mat engem ideologesche Postulat, deen nach ëmmer ënnerschwelleg a bei villen Acteuren, déi sech un der Diskussioun bedeelegen, festzestellen ass, nämlech deem Postulat, Kanner, déi kommen awer mat méi oder wéiniger bestëmmte Fäegkeeten op d'Welt. Déi muss een dann kënnen erkennen. Déi Fäegkeeten, déi se hunn, déi kann een dann och förderen. An pour le reste kënnt et haaptsächlech un, dass een op Grond vun der Feststellung vun deene Fäegkeeten dann d'Kanner an déi richtig Richtung orientéiert, a méiglechst fréizäiteg. Domadder gëtt d'Fro ausgeklammert, wouhier déi Fäegkeete kommen. wat gesellschaftlech Strukturen mat ënnerschiddleche Fäegkeete bei de Kanner ze dinn huet, wat ee ka maachen ausserhalb an innerhalb vun der eigentlecher Schoul, fir bei alle Kanner all Fäegkeeten, bei alle Kanner positiv Motivatiounen, Freed um Wëssen an esou weider ze entwéckelen. Mär stellen also déi ideologesch Préjugéen a Fro. Mär stellen och deen Akzent a Fro, deen op d'Orientatioun geluet gëtt, well dee berout am Fong geholl op dee Postulat do. Mee déi Betounung vun der Orientatioun, déi hänkt och zesummen mat der Struktur vun eisem Schoulsystem. deen d'Kanner schonn mat 12 Joer ausernanerrappt, an enger Logik vu sozialer Segregatioun, well dorowwer leeft et eraus, déi net méi akzeptabel ass. An dofir menge mär, an dat fannt Der méi detailléiert herno beim Laurent Biltgen erëm, an an eisem Text natierlech, mir mengen, dass deen Tabu vun de separate Filièren esou fréi scho bei de Kanner muss a Fro gestallt ginn. Well souwuel wëssenschaftlech Etüde wéi och Erfarungen aus dem Ausland weisen drop hin, zwar differenzéiert, mee ëmmerhin, datt déi Struktur vun ënnerschiddlechen, getrennte Filièren sou fréi bei de Kanner weder op sozial Gerechtegkeet nach op Schoulerfolleg vun de Kanner nach op den allgemenge Bildungsniveau vun der Populatioun en positiven Effekt hätt. An der Diskussioun, wéi se am Moment ëm d'Schoul zu Lëtzebuerg gefouert gëtt, gëtt et eng Rei vu, menge mär, Mëssverständnisser a Kontroversen, déi dorobber berouen, dass eng Rei vu Begrëffer entweder guer net oder net däitlech genuch definéiert ginn. Dozou gehéiere beispillsweis déi berühmte Kompetenzen am Kader vun deem neie Kompetenzunterrecht. Déi ginn duergestallt An zwar muss ee soen, net nëmme vun där enger Säit, sondern och vun där aner Säit, wéi wann dat eendeiteg Begrëffer wären. Dat ass jo selbstverständlech, jiddweree weess, wat ënner Kompetenzen ze verstoen ass. Déi eng, déi sinn derfir, déi aner dergéint. Mä et ass awer kloer, wat dermat gemengt ass. A Wierklechkeet ass et esou, datt souguer déi Erzéiungsspezialisten, déi am Prinzip fir de Kompetenzunterrecht sinn, Et ginn äusserst ënnerschiddlech Definitiounen vum Begrëff an aner Erzéiungsspezialiste stellen de Begrëff iwwerhaapt a Fro, andeem se op d'Gefore vun deem Kompetenzunterricht hiweisen. A mir gesinn elo schonns an der Praxis, wou de Kompetenzunterricht ugewannt gëtt,

Devoir en classe mat Numm un, och wann et besser gemengt ass. Wat dann fir den Enseignant en Opwand bedeit, deen op Käschte geet vu senger eigentlecher pädagogescher Aarbecht, a wat ganz oft fir d'Kanner an Elteren, wa se net schonn aus gebilte Kreesser kommen, schwéier Schwéier verständlech. Also ech géif iech alleguerte roden, eng Kéier, ech hat vergiess se matzebréngen, eng Kéier déi Bilanen, déi mussen ausgefëllt ginn, an fondamental fir sech déi emol wierklech eng Kéier unzekucken, dann gëtt dat, wat mir hei soen, e bësse méi, e bësse méi konkret. Dat fannt se awer och um Ministère, beim Ministère um Internet, mengen ech. Mir proposéieren net, de Kompetenzbegrëff einfach elo ondifferenzéiert opzeginn. Mir proposéieren, den inhaltleche Sënn vun dem Begrëff ze klären Deen ass iwwregens guer net esou nei. Kompetenze sinn ëmmer vermëttelt ginn. Da muss ee kucken, wat soll dann elo nei ginn, wat soll dann elo anescht ginn, an dann awer erëm erofzehuelen op de Buedem vun der pädagogescher Realitéit an op de Buedem vun engem realistesche Verstand vun der Uwendung. Eng ähnlech Onkloerheet gëtt et beispillsweis am Zesummenhank mat der Lycéesreform, wann do gesot gëtt, et muss en neien Equiliber entstoen tëschent Culture générale a Spezialisatioun, woubäi, wat dann eigentlech Culture générale wär, net diskutéiert gëtt. Ass dat dat, wat ee muss hunn, fir bei de Günter Jauch op säi Spill ze goen? Ass dat Culture générale oder ass dat eppes ganz aneschters? Ass dat Zesummenhäng erkennen an esou weider? An jee nodeem, wéi een dat definéiert, kënnt natierlech eppes ganz anescht derbäi eraus. Dat steet awer am Fong net zur Diskussioun. Dee Begrëff Culture générale gëtt esou gebraucht an selbstverständlech misst jo jiddweree wëssen, wat do mat der gemengt ass. Wa mer scho bei der Lycéesreform sinn, Mär mengen, an ech kann dat awer och aus eegener wierklech ganz konkreter Erfahrung, mengen ech, behaapten, dass et prioritär gewiescht wär am Lycée, an de Lycéeën, et sinn déi zwee gemengt, ëmmer de Général an den Technique, sech ganz seriö mat den Inhalter a mat de Methode fir d'éischt ze befaassen an deenen eenzelne Fächer. och am Sënn vun enger neier Interdisziplinaritéit, ier een hingeet a sech d'Fro stellt, ob een och Strukture muss änneren am Sënn vu Sektiounen ëmbastelen, wéi jo déi nei Dominanten dat virgesinn. Ech kënnt Iech eng Dosen Absurditéiten opzielen, an de Contenuen an an de Methoden, esou wéi se am Moment an de Lycéeë bestinn, aus menger eegener Erfahrung, an ech mengen och a ville Fäll ech opzielen, wéi een dat kënnt änneren. A wéi gesot. Wat Der do grad dat ugeschwat hutt. Mir enseignéieren op Première fir déi literaresch Sektiounen oder Sciences humaines Sektiounen enseignéiere mir eng, dat ass e Beispill, enseignéiere mir eng Logik, dat hunn ech misste maachen, gell, enseignéiere mir eng Logik. Wann een heibannen ass ënnert Äech, deen de Cours matgemaach huet, da kann e mer widderspriechen, déi am Fong geholl méi Schikan ass wéi Bäibréngen vu logeschem Denken. Dat heescht, Dir maacht do Preuve formelle, dat ass e bësse wéi Schachspill, esou wäert jo nach schéin, wou d'Ännerung misst dra bestoen, datt een am Fong geholl net Léisch op Première, sondern vill méi fréi eigentlech esou eppes mécht wéi Aféierung a logescht Denken, awer dann och erëm eng Kéier op engem Terrain an op eng Aart a Weis, wéi et raisonnabel ass. Dat ass ee Beispill. Ginn ech en anert Beispill, Dat huet eis Duechter mir nach virun e puer Deeg, wéi mer hei, jo, dat ass net all mat, net mat allem hei d'accord waren, mee hei erzählen, mee dat ass och egal, wann een an der Schoul am Franséischen dem Proust säin schéinen Text iwwer déi berühmte Madeleine, jo, seet dat iech nach eppes? D'Madeleine, an da kënnt seng ganz Erënnerung un d'Kandheet erëm op, wann een deen déi zwou, dräi Säiten, deen Abschnitt benotzt, fir Haapt an Niewesätz ze bestëmmen an dem Proust senge Sätz, dann seet hatt, ech liesen ni méi Proust. Dat, also et gëtt, do kann een, wann een am Däitschen op Cinquième, da halen ech op mat de Beispiller, well Cinquième. Also do gëtt et eng ganz Rei Saache wou ee menger Meenung no ganz misst wierklech ënnersichen a wou et och méiglech wär vernünfteg Ännerungen eranzebréngen. An dorunner ännert eeben déi Geschicht vun den Dominanten ännert näischt. Bon, erstaunlech ass dann awer och, dat ass awer och fir eis keen onwichtige Punkt, datt de Reformwëlle vun der Regierung Halt mécht virun dem Thema Reliouns a Moralunterrecht. Weder am Fondamental nach an der Lycéesreform muss d'Kierch net nëmmen am Duerf, mee och an der Schoul bleiwen. Also ofgesinn dovunner, et steet och an eisem Avis iwwert d'Relatiounen tëschent Staat a Kierch, dass dat eng onakzeptabel Privilegiéierung vun der kathoulescher Kierch ass, soe mer och eigentlech reng pädagogesch, wéi et ze justifizéieren, dass een d'Kanner wéinst hire realen oder vermeintlechen, reliösen oder wat och ëmmer net reliösen Opfaassungen ausernanerrappt. Also reng pädagogesch gesinn ass dat eigentlech inakzeptabel. Mär proposéieren dofir och net e Wäerteunterricht, wéi déi meescht dat nennen, wou mer de Kanner esou uewen den Triichter op de Kapp setzen an dann ginn Wäerter eragetriichtert, sondern wou et drëm geet, haaptsächlech d'Kanner autonom, selbstständig denken ze léieren. Dat ass net Wäerteunterricht, dat nenne mär dann éischter Philosophie pratique oder esou eppes. Do gëtt et och Beispiller. Do awer, wéi gesot, hält de Reformwëlle vun eiser Regierung op. An da ginn ech d'Wuert weider un den Laurent Biltgen. Do gëtt et awer vläicht och e bësse méi konkret. Voilà, all eiser Meenung no soll all Reform als Objektiv hunn, déi soziokulturell Ënnerscheeder ze reduzéieren. Awer an eisem Schoulsystem gëtt awer duerch d'Opdeelung a verschiddene Filièren an och duerch d'Redoubléieren éischter versicht, homogen Gruppen ze bilden. An och wann dat Redoubléiere sech hannert engem Allongement de cycle verstoppt oder eréischt no engem Cycle vun zwee Joer kënnt, wäert d'Kand et awer ëmmer als Echec erliewen a wäert och als Inkompetenz ugesi ginn. An och oft fillt en och déi Trennung vun senge Klassekomeroden éischter als eng ongerecht Strof wéi als eng Chance. Vill wëssenschaftlech Etüden an esou homogene Gruppe weisen, datt och grad déi Kanner aus den defavoriséierte Milieue manner Fortschrëtter maachen an datt d'Ënnerscheeder tëschent de Leeschtunge méi grouss gi wéi an heterogene Gruppen. Sou vergréissert d'Schoul déi sozio-kulturell Ënnerscheeder an si fërdert eng sozial Segregatioun amplaz grad de Géigendeel ze bewierken. Dann hu mer. No der Grondschoul, eng abrupt Transitioun, déi sech, déi schlecht do koordinéiert ass an haaptsächlech vill ze fréi ass, no där d'Kanner an parallel Universe liewen, an déi Trennung bleift dann och bis si an hiert Beruffsliewen a Sozialliewe bestoen. Mir wëllen eng Schoul, déi net méi probéiert homogen ze maachen, wat net homogen ka sinn, mee an där all d'Kanner zesumme léieren. Mir brauchen eng Schoul fir alleguer, eng Schoul fir alleguer d'Kanner. déi d'Diversitéit net méi als Problem gesäit, mee als Chance, an de Mot d'ordre vun esou enger Schoul misst sinn, Jiddereen ka léieren. An dat verlaangt natierlech eng fréi Ënnerstëtzung, fir Léierhindernisser z'iwwerwannen, an eng individuell Differenzéierung innerhalb vum vun der Léiergemeinschaft. Mee Inklusioun kann och nëmmen geléngen, wann eng interprofessionell Ekipp, déi zesumme responsabel ass, mat engem Grupp Schüler schafft. Eng méi personaliséiert Ënnerstëtzung, wéi zum Beispill den Tutorat, kënnt och nëtzlech sinn, andeem en individuell Hëllef bei schouleschen, awer och perséinleche Problemer ubitt. Natierlech muss och genuch Zäit zur Verfügung stoen, fir dat seriö ze maachen. D'Kompetenzen an d'Ressourcen, déi mer an der Ediff hunn, déi missten an déi Schoul integréiert ginn, fir dass se all de Kanner zegutt kommen. Dat wär eng néideg Konditioun fir Inklusioun. Wann eis Ziler sinn, besser Resultater fir all d'Schüler, eng méi grouss soziokulturell Gläichheet, fir eng méi staark sozial Inklusioun a mer gläichzäiteg keng gläichmaachend Masseneducatioun wëllen, da musse mer eis Froen iwwert d'Strukture stellen, déi dës Ziler kënnten erméiglechen. Hei weisen Erfarungen am Ausland a wëssenschaftlech Etüden och, datt éischter duerch eng gemeinsam Nunterëcht an heterogene Gruppen et méiglech ass wéi duerch eng Trennung an homogen Gruppen. Mir schloen dofir e gemeinsamt Léiere bis un d'Enn vun der Schoulpflicht vir, eng Schoul fir all, wou d'Schüler vun enger Altersgrupp zesumme léieren, ouni Trennung a Filièren oder Klassewidderhuelungen, De Wee dohinner misst natierlech progressiv sinn, mam Cycle 1 ufänken an da lues dat wuesse loossen an och ganz gutt preparéiert ginn. Et heescht och net, datt d'Schüler all dat selwecht da maachen, mee am Géigendeel, et muss all Kand d'Méiglechkeet kréie seng Fäegkeeten auszebauen an seng Preferenzen z'entdecken an z'entwéckelen en vue vun senger weiderer Formatioun. Kann sech jiddereen um Enn vun der Schoulpflicht méi intensiv senge spezifeschen Interesse widmen? Zu dësem Moment kéint ee sech dann e moduläre System virstellen, ouni den segretiven Effekt vun homogene Gruppen. Esou eng Eenheetsschoul kënnt eiser Meenung no e Modell si fir eng méi gläich Gesellschaft an den Kanner d'Méiglechkeet ginn, och en demokratescht Liewen ze léieren. Déi grouss Linne vun esou enger struktureller Reform missten an och de Kalenner missten an enger Loi-cadre definéiert ginn. Dann zu der Fro vun de Sproochen. D'Fro vun de Sproochen ass an der Lëtzebuerger Schoul immens wichteg. Zum Beispill hänkt d'Integratioun vu Kanner mat ënnerschiddlecher sozialen, kulturellen a sproochlechen Originnen staark dovunner of, De Lëtzebuerger Multilinguismus ass historesch gewuess a stellt generell en unerkannte kulturellen a professionellen Atout duer. Dat soll och esou bleiwen. Mee d'Sprooche sinn awer oft och e Selektiounsinstrument an eiser Schoul. An d'sproochlech Fäegkeete sinn och oft relativ schlecht, an dat esouguer an den ieweschte Klasse vum Lycée. Net ze schwätze vun der vill ze héijer Zuel vu Kanner, déi d'Schoul verloossen, ouni richteg liesen a schreiwen ze kënnen. An da ginn et eng Rei vu Paradoxen, An der Grondschoul soll d'Lëtzebuergescht offiziell d'Integratiounssprooch sinn, trotzdeem gëtt nëmmen eng Wochenstonn zur Verfügung gestallt, fir déi Sprooch ze léieren. D'Alphabetiséierung maache mer op Däitsch, obschonn dat fir bal all d'Kanner eng Friemsprooch ass, och fir déi, déi Lëtzebuergesch schwätzen. Mir sinn awer net fir eng germanophone, eng francophone Filière, well dat erëm eng Kéier géif eng Segregatioun duerstellen an zwou Gruppen, an och e besseren Erfolleg wär doduerjer net garantéiert. Et muss ee och bedenken, dass et och mat dëser Moossnam géif dobäi bleiwen, dass déi allermeeschte Kanner missten op enger Sprooch alphabetiséiert ginn, déi net hir Mammesprooch ass. Dofir, wann een de Wëllen, fir d'Lëtzebuergescht opzewäerten, seriö huele wëll an och de Multilinguismus op engem héijen Niveau oprechterhale wëll a gläichzäiteg géint de schoulesche Mësserfolleg an oder och duerch d'Sprooche wëll bekämpfen, mä da musse mer de Courage hunn, och bis zum Schluss ze goen. Dofir proposéiere mir, iwwer folgend Virschléi nozedenken, och wa weider Recherchen iwwer hir Pertinenz an iwwer d'Ëmsetzung onbedéngt néideg sinn. Dat soll d'Ureegung zu engem Debat sinn. An zwar d'Alphabetisierung op Lëtzebuergesch. Lëtzebuergesch ass zwar net d'Mammesprooch vu ville Kanner, mee Däitsch ass et och net. Säit enger Rei vu Jore gëtt am Précoce u probéiert, d'Léiere vum Lëtzebuergeschen ze verstäerken. Et soll zu der Sprooch ginn, déi d'Kanner ënnert sech schwätzen, am Schoulhaff schwätzen. An d'Lëtzebuergesch ass och déi Sprooch, déi offiziell soll d'Integratiounssprooch vun all den Awunner sinn. Ass et do net logesch, och op dëser Sprooch ze alphabetiséieren? Well déi éischt Jalonë vun enger gudder Kompetenz vum Verstoen a Produzéiere vun Texter kënne grad esou gutt op Lëtzebuergesch gemaach ginn an dann an déi aner Sproochen iwwerdroe ginn. D'Kompetenz, déi Kompetenz ass net un eng Sprooch gebonnen a muss dofir net an all Sprooch, an all nei Sprooch erëm nees nei opgebaut ginn. D'Léiere vum Lëtzebuergesche misst natierlech an alle Strukturen, wéi notamment de Précoce, verstäerkt ginn. An dann déi éischt Friemsprooch wär dann net Däitsch, mee d'Franséisch. Ab dem Cycle 2 géif ee mat deem Mëndlechen ufänken. Dat ass ganz wichteg, dass dat Mëndlecht ëmmer virum Schrëftleche kënnt. An d'Liesen an d'Schreiwe kéint een ab dem Cycle 3 maachen. Dës Approche kënnt deene Kanner, déi eng romanesch Mammesprooch hunn, entgéint, ouni awer déi aner ze benodeelegen. Dat Däitscht wär dann déi zweet Friemsprooch. Ab dem Cycle 3 kéint ee mat dem Mëndlechen an dem Liesen ufänken, och hei erëm vertéischt mam Mëndlechen. D'Liesen, denke mer, stellt kee grousse Problem. Wann d'Kanner op Lëtzebuergesch liese kënnen, fir dann op Däitsch dat selwecht ze maachen, ähnlech wéi et elo geschitt an der Primärschoul, fir d'Lëtzebuergesch ze liesen. Dat Schrëftlecht géife mer dann ab dem Cycle 4 kënne virgesinn. An all Kanner, déi méi oder wéineger gutt Lëtzebuergesch schwätzen, wäerten och keng gréisser Schwieregkeeten hunn am Däitschen, well et grouss Ähnlechkeeten tëschent deenen zwou Sprooche ginn. An déi kulturell Funktioun, déi dat Däitscht aktuell huet, déi géif och bestoe bleiwen domadder. Beim Sproochenunterrecht kann een natierlech och envisagéieren, d'Kanner op eng differenzéiert Aart a Weis ze ënnerstëtzen, jee an wéi enger Sprooch se méi Schwieregkeeten hunn. Och sollten d'Sproochen an authentesche Situatioune geléiert ginn. D'selwecht muss een och de Kanner hir Sprooche valoriséieren. an och Brécken tëschent de verschiddene Sprooche kënne schloen. A vun der Grondschoul un bis zum Enn vum Lycée sollten och all d'Kanner d'Méiglechkeet hunn, hir Mammesprooch weider ze léieren, a Verbindung mat der Kultur an der Geschicht vun deem concernéierte Land. Déi drëtt Friemsprooch bleift natierlech dann d'Englescht, mat deem ee kéint op Septième ufänken. Och hei natierlech fir d'éischt mam Mëndlechen an dann eréischt spéider op dat Schrëftlecht iwwergoen. D'Ëmgangssprooch an der Grondschoul gëtt dann d'Lëtzebuergescht, mat engem progressiven Iwwergang zum Franséischen an zum Däitschen, déi dann och am Secondaire géifen d'Ëmgangssprooche ginn an alle Fächer. De linguisteschen Niveau vun de Schoulbicher misst allerdéngs un d'Kanner hir Kompetenzen a Verständnis an Ausdrock ugepasst ginn. An dëser Logik gëtt Lëtzebuergesch revaloriséiert, net nëmmen als Alphabetiséierungssprooch, mee och als kulturell Sprooch. Géif een d'Kenntnis vun dëser Sprooch an hirer Literatur offiziell favoriséieren, eng Literatur, déi méi räich ass, wéi een heiansdo géif mengen, eng nei literaresch Kreatioun géif och encouragéiert ginn, haaptsächlech ënner anerem an der Kannerliteratur. Et missten awer och literaresch Texter, net literaresch Texter, pardon, fir de Gebrauch an der Schoul entstoen, ënner anerem och vläicht duerch Iwwersetzungen an déi lëtzebuergesch Literatur an deenen dräi Sproochen, misst awer och en Deel gi vum offizielle Programm an de Lycéeën. Mir sinn eis bewosst, dass dës Approche och Schwieregkeete mat sech brénge kann, zum Beispill déi spezifesch lëtzebuergesch Phonemen, orthografesch Reegelen, Regional Dialekter, mee déi gëtt et och an anere Sproochen, hu mer och ähnlech Problemer. Déi Pisten hei sollen op kee Fall definitiv Dogmen duerstellen, mee mir proposéieren, dass se zu engem seriöen Debat féieren. Mir mengen, dass dës Iddien derwäert sinn, nach verdéift ze ginn, och wa, wéi schonn am Ufank gesot, weider Recherchen onbedéngt néideg sinn.
So, ich probéieren eng Kéier iwwer den äh, Tellerrand vun der Schoul erauszekucken. Also sinn och keen äh, Schoulpädagog, mee ech war Sozialpädagog. Äh, an intern an der Räbesgrupp hu mer gesot, et kann een déi Schoul, esou wichteg wéi se ass, kann een net nëmmen den Schoulpädagogen iwwerloossen. Dofir probéieren ech zwou, zwee Gedanken nozegoen, deen een äh, Schoul a Wirtschaft, an duerno wollt ech iwwer ausserschoulech Bildung schwätzen. An deem Deel, also dat Éischt, wat ech Iech wollt zielen, also Schoul a Wirtschaft, wollt ech elo net zielen, wéivill dat eng fir eis richtig Schoulreform soll kaschten. Natierlech ass et wichteg, wann een Ziler sech setzt, da muss ee sech och d'Mëttele ginn, fir déi Ziler kënnen z'erreechen. Mat Mëttelen hei geet et natierlech ëm Gebaier, awer et geet awer och a virun allem ëm gutt ausgebiltent Personal. A mir wëssen och, datt Lëtzebuerg do nach munch Efforte ka maachen a ganz ambitiéis ka sinn, well Lëtzebuerg, wat d'Ausgaben ubelaangt am Verglach zu sengem Bruttoinlandsprodukt a Schlussliicht am Verglach zu deenen aneren OECD-Länner. Ech wëll éischter erzielen iwwer d'Wirtschaft an hir Interessen an den ideologesche Kader, dee se bilt fir d'Schoul. Den Änder deen huet scho gesot, datt praktesch an all Text a komescherweis an net nëmme Schoultexten, mee och an aner Texten ëmmer ee Wuert, ee Begrëff virugestallt gëtt, dat ass de Begrëff vun der Employabilitéit. Dee werft einfach op all Diskussioun säi Schied viraus. Mir fäerten awer, datt et hei net nëmmen drëm geet, fir de Kanner eng méiglechst gutt Ausbildung ze bidden, fir datt se kënnen eng Aarbechtsplaz fannen. Dat gëtt mol ëmmer esou gesot, mee mir fäerten, datt nach eppes ganz aneschtes hannendru steet, datt et drëm geet, fir jonk Mënschen ze forméieren, déi fir de Betrib, fir de Betrib esou vill wéi méiglech Profit, an dat esou schnell wéi méiglech, sollen ofwerfen. Et geet hei, an dat deelweis, an mir denken dat op Käschte vun der Kanner, vun enger gudder Schoulpolitik, ëm eng Wirtschaftslogik, déi virun allem mat Standortpolitik ze dinn huet. An fir. Dat z'illustréieren, e Beispill vun haut de Moien, deen ech gelies hunn, de Lucien Lux, Fraktiounsvirsëtzenden vun der LSAP, mécht sech da Gedanke virun allem emol ëm de Budget an do schwätzt en, datt d'Stäerkte vum Land misste gestäerkt ginn an da seet en direkt, Kënnt, geet en direkt iwwer op Wettbewerbsfäegkeet. An d'Wettbewerbsfäegkeet, seet en, ass ee vun deenen dräi Themen, op déi mer eis musse rüsten. An da seet en do direkt an engem Otemzuch derbei, Wettbewerbsfäegkeet, Beschäftigungspolitik an Ausbildung. Et ass esou, wéi wann een, wann een un d'Schoul denkt, da kënn een net méi un eppes aneschtes denken, wéi eben och un wirtschaftlech Standortpolitik. Dat brauch awer d'Wirtschaft. D'Wirtschaft brauch e Spezialisten a Spezialisten, déi direkt asetzbar sinn, virun enger Zäit, virun enger Rei Joren. Dunn huet, dunn hunn d'Betriber nach hiert eegent Personal selwer ausgebilt. Dat sinn elo Frais, déi mussen externaliséiert ginn, déi ginn op de Staat ofgewälzt. Ob dat elo ganz effikass ass, dat ass eng zweet Fro. Dat schéngt, wéi wann dat géif keen interesséieren. D'Fro stellt sech och, ob dat iwwerhaapt méiglech ass. op den Déngen, op den d'Schoul hei zu Lëtzebuerg kann fir déi ënnerschiddlech Facetten, déi d'Wirtschaftsliewen huet, d'Leit esou ausbilden, datt dat méiglech kéint gemat ginn. Dat, déi Fro stellt sech awer net. Nee, et ass en Usproch un d'Schoul. An mir fäerten eben och, datt dat hannert der Aféierung vum Kompetenzunterrecht kënnt leien. Op allen Fall d'Diskussioun gëtt esou gefouert, datt datt mer musse Spezialisten ausbilden. Mir denken éischter, datt et hei ëm en Drock geet, en onheemlechen Drock, en Drock, deen d'Wirtschaft op d'Politik mécht, a vue datt d'Politik sech aspaane léisst an d'Logik vun der ganz schneller Gewënnmaximéierung vun de Betriber, stelle se sech deem net, mä ginn dat weider a ginn et weider ënner anerem, wéi den Här Lux dat dann och undeit, un d'Schoul. Awer net nëmmen un d'Schoul. Et gëtt nach en aneren Interlocuteur, mee dat sinn d'Elteren. An och d'Eltere kréien, op dee gëtt deen Drock ofgewälzt. D'Eltere, ganz legitim, déi stellen sech natierlech d'Fro, wou dann hir Kanner iergendwann eng Kéier sollen hilanden. Si wëllen, datt se sollen an d'Aarbechtswelt an natierlech och an d'Liewen iwwerhaapt integréiert ginn. An d'Enseignanten, an d'Enseignanten, déi Déi erliewen deen Drock, déi sinn esou vill Erwaardungen ausgeliwwert, eigentlech Erwaardungen, déi se sech iwwerhaapt guer net kënne stellen, well si si jo schlussendlech net responsabel, wann op Niveau vun der Politik a vun der Wirtschaft net genuch Aarbechtsplaze geschafe ginn. Wat misst awer d'Schoul maachen? D'Schoul misst virun allem d'Kanner intelligent maachen. A wat ass intelligent? Ma ech ginn emol eng vun honnert méiglechen Definitiounen. Intelligent ass, datt de Kanner op déi Problemer, déi sech hinne stellen, dat heescht net nëmmen d'Kanner, mee och déi Erwuessenen herno, kënnen Solutioune fannen, Solutiounen, déi gutt fir sech an och ebe fir hir Ëmwelt sinn. Mee dat ass awer net dat, wat onbedéngt gemat gëtt. An der Schoul gëtt bewäert, et gëtt ausgesondert an et ginn deelweis op einfach, wat den Aarbechtsmaart ubelaangt, op d'Sakgaassen hin orientéiert. An dat eeben wéinst deem onheemlechen Drock, wou den Recul net besteet an esou datt den d'Enseignanten an d'Schoul sech deem ausgeliwwert spieren. Déi Konkurrenz déi da bei de Kanner ukënnt, ma déi kann net aneschtes, an dat ass eigentlech puer Logik, déi kann net aneschtes wéi och zu Scheitere féieren. Et ass einfach en Deel dee kënnt net do derlaanscht an erlieft sech als Schoulscheiterer An dat an enger Situatioun, wou sech esou vill Problemer stellen, fir déi Generatioun, déi elo kënnt. Denke mer just nëmmen un d'Problemer, déi ökologesch Problemer oder de Klima oder den Ëmbau vun eiser Gesellschaft, déi dat einfach bedéngt. An deenen Därer neier Gesellschaft, déi, wou d'Schoul awer hinnen als Réckmeldung virun allem e Scheiteren gitt, deenen, därer neier, deenen, därer neierer Generatioun bürdele mer dann déi Problemer op, déi mir selwer och deelweis net konnte léisen. Ech kommen elo zu engem aneren Deel, dat ass d'ausserschoulesch Bildung. Mir kënnen natierlech net nëmmen, an dat wësse mer einfach och, mir kënnen d'Bildung vun de Kanner net reduzéiere just nëmmen op d'Schoul. Et goufen an deene leschte Joren zounehmend goufen et ausserschoulesch Strukture geschafen, an deenen och Gebilt gëtt. Ech giff bal soen, vun deem Moment un, wou een d'Aan op moies mécht, kann een sech einfach engem Bildungsprozess iwwerhaat guer net entzéien. An d'Fro kënnt een sech och stellen, ob een net och zum Deel, während een schléift, net och selwer sech bilt. Nëmmen fir ze soen, also dat soen ech elo net, ech probéieren elo e bësselchen à l'absurde auszedrécken, mee dat sinn éischter,

en Text op den Instanzewee ginn huet, fir d'Qualitéit an deene Strukturen ze verbesseren, datt net nëmmen d'Wuelbefanne vun de Kanner hinne wichteg war, mee si bezéie sech am Argumentaire op an dat steet net einfach zoufälleg do, op en Zitat vun der Europäescher Kommissioun, an deem d'Europäesch Kommissioun op d'mannst een Aspekt vun de Maison-relaisen, also vun deene Betreiungsstrukturen, ervirhieft, nämlech d'Employabilitéit, a soen, datt dës Maisons relais préparent à une meilleure employabilité à l'âge adulte. Mee doriwwer eraus fäerte mer, datt an dësen neien Orientéierungen vläicht net op all Aspekter, wat d'Bildung ubelaangt, berücksichtegt goufen. Sou gëtt hei gezielt a geschriwwen, datt déi net-formal Bildung misst gefërdert ginn. Puer Wuert einfach zu de Begrëffer, well déi awer vläicht net ëmmer, well déi net esou geleefeg sinn. Formal Bildung, dat ass dat, wat an der Schoul geschitt. Non-formal Bildung, dat ass dat, wat an dirigéiert, also a vun Erwuessen dirigéierten Institutiounen geschitt. An op informal Bildung kommen ech herno nach ze schwätzen. An non-formale Bildungssituatiounen, do ginn ugeleeten Aktivitéite gemat, net ganz aneschtes wéi an der Schoul. Vläit einfach eng Illustratioun, An der Schoul, do gëtt Sprooche geléiert an da gëtt villäicht déi eng oder déi aner grammatikalesch Reegel gebéckst. An an der Maison relais, wann non-formal Bildung bedriwwe gëtt, ma da gëtt Theater gespillt. Et ass net, datt mir elo eppes géint Theaterspillen hätten, dat wierklech guer net. Awer mir froen eis, Wou bleift dat fräit Spill? Dat fräit Spill, dat dat Haaptausdrocksmëttel ass vun de Kanner, fir sech d'Welt vun den Erwuessenen unzëeegenen. Wie kann do an esou Situatiounen, wou d'Kanner vu moies 8 bis owes 6 a vun Erwuessenen dirigéierten Strukture sinn, wie kann do sech dat fräit Spill entfalen? A wat ass spillen? Dat ass och e Begrëff, deen net onbedéngt ëmmer esou kloer ass, well et well verschidden Facetten d'Spill huet. Natierlech ass d'Spill och dat ugeleeten Spill, D'Englänner gebrauchen do dat Wuert game an si setzen deem entgéint dat Wuert play. An op deen Aspekt wëll ech gären, wëll ech gären agoen. Spillen, dat fräit Spillen, dat ass en Experimentéieren, an deem d'Scheiteren dra vir, dran enthalen ass. Spillen, dat ass. Sech decidéieren, mat weem ee spillt, wini datt een ufänkt, wini datt een ophält, an datt ee selbstverständlech och jidderzäit kann eleng oder mat senge Kolleegen d'Reegelwierk vun deene Spiller selwer bestëmmen, dat heescht änneren, dat heescht experimentéieren, wat geet an och wat net geet. An dat ass en Aspekt, Den Aspekt vun dem informelle Léieren, dat an deenen Texter vum Familljeministère, deen op den Instanzewee ginn ass an deen entretemps soll d'Liewen an de Maison-relaise bestëmmen, deen net virgesinn ass. Et goufe sech an deenen Texter keng Gedanke gemat iwwert. De Raum, de Raum an deem gespillt gëtt, an deem gelieft gëtt, oder d'Zäit, déi muss zur Verfügung gestallt ginn de Kanner, fir iwwerhaapt kënnen deem fräie Spillen nozegoen. Et goufen och keng Experimentéierfelder ugeduecht, wéi kënnt zum Beispill an deene betreiten Strukturen, wou et jo awer och ëm d'Verantwortlech geet, wéi do dat fräit Spillen kéint zougelooss gi vun deene Verantwortlechen. An datt dat net anodin ass, dat wat ech soen, dat wëll vläicht beluecht mat enger follgender Etüd, déi an de siwwenzeger Joere vun der UNESCO gemat gouf, wou eng Ekipp ronderëm de fréiere franséische Minister Edgar Faure erausfonnt huet, datt 80 Prozent vun deene Kompetenzen, déi en erwuessene Mënsch a sengem Liewe brauch, an net an der Schoul ass an net a strukturéierte Léiersituatiounen erfuer ginn. An dann froe mir eis, an dann huelt eng Kéier de ganze Kader, wéi d'Liewen de Moment ausgesäit, wann d'Liewe fir eis Kanner ëmmer méi esou ausgesäit, wéi kann do Selbststännegkeet geléiert ginn a mat Selbststännegkeet experimentéiert ginn?